Jami madongo ango ma tye ka timme i kin piny? Komitti adwoki pa lok ma kitye ka lwonge ni Fika Salama kitye ka waco ni tye ka doko nok tutwal. Pat Fika Salama bedo yub ma dul mapat pat gukati kwede i kine obedo Ministry of Works and Transport, Ministry of Health ma neno lok me yot kom, ki Uganda Road Network gitye ka waco ni yo ango ma kiromo gengo kwede awano me gudi ma dong dwong tutwal. Kitye ka waco ni abiro acel pat accident ma nongo i yo romo o wa i miya angwen i kine ma to in a week pyerabiro ki wiye. Meno me to ba awano eni ma nongo Cing ki tworo, tyen ki tworo, oo miyo acel ki wiye. So kitye ka kati ki lok nyo organization ma kitye lwongo ne ni Fika Salama wek okony kelo dul ego ni weng kacel me neno kit yo ango ma kiromo pwonyo kwede dano me ngwec i yo maber ma kiromo neno ni I ripot ma Billy okato kwede, i kom dano miya angwen ma itye waco ni kine dano pyerabiro wa pyeraboro ma tye ka to ni, dano mukwongo pyerangwen mi wiye ni, weng. bodaboda, apar jo ma tiyo i mutoka, nongo dong wacito i pyerabic, apar jo ma woto ki tyengi ma gitye ka wot me ni bet bet eni, pedestrian, gitye kene. At the end of the day ka in ineno mot wa ngat ma pe i mutoka ma iwaco ni an gire pe ayito mutoka, mutoka pe romo wanna. Chances tye ni mutoka obunongi kama itye iye pud neki wa ki iteng yo. Dong ngo ma tye? Operation Fika Salama Extra myero ki nen ni jami weng ma mitte ikom mutoka obedo tye. Mutoka ma tye ka ngwec is running in a good mechanical condition. Ni mutoka tye ka ngwec maber bene tye ki kero kit ma nongo myero mutoka obed kwede. Mutoka ma inongo ni taya ne tye atatar. Koni iito ocito i Okcon, wi po ka lacego oony kwede i nyim Cinabel ki Gulu. Mutoka ma nongo tye omede ituki neno ogeny mutoka ma nongo bene pe iite. Atamo ni eni pi pore. Pat lok me inge lok in itye ki experience i kit lok me traffic laws nyo rules nyo regulations. Lok me camcana bene dwong tutwal i dog yo. Inongo mutoka mo ni oti iito ne weng kati macol ento nongo tye iyo. Lok me dongo wang abide me traffic ki cene bene tye lok atek tutwal. So yub eni watye ka tamo ni bene wucim wang tutwalle Traffic Police. Mapat ki Traffic Police, myero wadok i lok kom cik ma kilwongo ni Policy. Cake ki i Palament, Emma. I Uganda, nyo i cik ma megwa mi i Uganda ye wan ogamo mutaka ma tye mwaka pyeraryo ma dong konygi pe. Ceng ca wacci, taxis ma wan ongweco kwedgi i Kampala eni I lobo mulony, pi dong kiyene gungweci. Kabone micon yamo ito ma gin gikuro ni. Tika ineno mutoka mogo ma nongo yamo ma nongo tye kati in ma itye ngwec ki gangeci nongo pe ibineno wa ka ma itye cito ni yamo weng tye macol. Kabone en aye tye waco ni peko tye kenyo ni mutoka ma kikelo kikelo mutoka ma dong kare gi okato ineno dano kany gituko bange ca weng ni ee awilo mutoka manyen awilo Ka pe owilo third hand, owilo fourth hand. Mutoka ma onongo kiketo i parking ka moni pi mwaka abicel, mwaka apar, ento kany ka pud obino tye brand new. I lobo pa jo mukene onongo kineno waco eni old model. I was in Mombasa lacen ca. Watye ki Vitz ma ka itye nenone, iporo ki Tigan. Mutoka Subaru matidi maleng ma itwero nene ni kadi ka itye ka dwoyo i Vitez, pe bedo Vitez ma yaka yang kingawo Kampala-ni, ni kono me tingo mugati kono me ngo-ni. Ineno mutoka kikome. So, wacone kombeddi ni mutoka ki awono me gudi tye ka medde. Wadok cen i te policy kit ipenyo kwede Emma. Lutelawa myero gunen kit ma giloko kwede cik me tic i gudi. Meno me acel. Me aryo, myero kinen ni pwonnye ma kipwonyo ki dano i kit me tic ki gudi-ni, kitero bot dano weng ma tye affected with the road crashes. Terone ki niing, jo ma tye ka ito mutoka, an amito wacci ni ka iito bac larem, Gitye ki cipika ma giloko kwede. Baco weng myero obed ki lakodi gin enoni. Ento in itami i lwogi mwaka eni weng, acito lacen je police awaco wun otuko waco otuko nongo report i lok kom accident. Amito kong waca kong, wa adi ma dano ma tye i mutaka gugoniwu cim ni mutaka ma gitye iye tye ka ngwec madwi? But ci ita, Nothing. Fika Salama ni itamo ni obitiyo kede myero dong kiweke aweka dong. Pien Fika. dul adek eni weng me keto cingi pe watye neno dok i ticgi ne. Fika Salama Obino i kare maber. Dwe abongwen, dwe me apar, dwe me apar acel ema. Eni aye dwe ma dano nongo iye awano matek. Eni aye bene dwe ma dano woto madwong. Eni aye dwe ma dano tye ka cito gangigi, cito ka lim, cito i Kricmac, kodi cito ka timo ngo. Kilwongo ni the festive times or the festive season. Ocakke con ki bot aneno is tye maber. Ento myero kipwony dano i jami adek, Me acel, speed. Me aryo, seat belt. Me adek, Mato kongo. Me angwen, kit dano, user behavior, dano ma tiyo ki yo ceng jwi myero gubed ki ngec, mutaka ma tye ni tye ka ngwec madwi, mutaka ma niye ni ka adonyo myero aruk seat belt, ka ma seat belt-te pe in myero inge how the control measures are, gin eno keken, once we do that, watyeko loko yo.
In itye ki experience maber i loko kom traffic laws dok itiro maber ka maleng.